האלאו פיפל וועלקאם בעק ווער ווי גאנע האקשע קאפ אונז זעמער דא אונז זעמער געהעריג דא סאו היינט גיי איך ווייזן עפעס אנדערש טאסקעניני פעניני ברויטלעך פעניני איז געמאכט געווארן פאר מענטשן וואס ווילן נישט זעהן וואס טוט זיך ער וויל נישט וויסן וואס איז דא ביהיינד די סין געמער עס גרייט איך בין שטעסי צו וויסן אז די בחור און יענע בחור האט געמאכט די פראגרעם יענע פראגרעם טשעט דזשי פי טי איז פאר מיר יעצט סאו דאס. באהאלט מען אינעווייניג. סאו לאמיך ענק ווייזן וויאזוי מ'גייט דאס טון אויכעט. יוי טאטע, געדענקטס, ווענעווער איטס מאכטס אזא זאך, לייגט עס אריין פאר אפאר מינוט אינעם בעטי קראקער, אזוי עסטו וויסן אז דער איז רעדי צו גיין. אקעי, דאס וויל איך לייגן אויל אויף ביידע צדדים, פשוט ווייל מ'גייט עס אריינבייסן. בעצם וואלט איך ווען געדארפט האבן א פניני מעיקער, כ'האב אבער נישט, וואס זאל איך טון? כ'בין פויל, איך גיי מיט די זעלבע העמעדער ביז מען קען עס שוין נישט אנטון, אזוי איז עס, נו וואס גיי איך, שיס מיך, ווי מען זאגט, דריי מיר איבער דעם אנדערן זייט, אזוי זענען ביידע פענעמער העפי, א כהן וואס האט נאר באקומען איין לחי, דאס זאגט די גמרא מ'האט זיך געשטאכן דארטן אויפן מזבח, דער עולם האט געוואלט צינג לחי'ס, אונז געבן מיר פאר יעדעם איינעם לאוו, אין מיין בית המקדש איז נאר דא ליבשאפט, מיין איך דארף עפענען א אויף טורא עני טיים עפעס, אקעי דאס איז מסודר, דאס איז זייער סימפל חברה, טרי טשיזעס און געגאנגען, מייל טשעדער פון שעווינגטאן, שעווינגטאן איז פון לאנדאן, טשעדער געט ער א טשעדער געט ער זייער א לייט פלעיווער, ס'איז נישט אווערפאוערינג, ס'איז דא טשעדער וואס געט ער יא דעם זייער גרויסן שטויס באט אה, איך בין נישט קיין פען פון גרויסע טשעדער, אונז זעמער פען פון קליינע טשעדער, ער זאל רעדן שטילערהייט, פיין, לייגסט אביסל טשעדער דא, לייגסט אביסל טשעדער דארט, טשעדער איז ווי אן עלעקטריק קאר, ער טראגט ווי דו דארפסט טראגן, ס'איז נישט ממש ווי מאצערעלע, מאצערעלע האט נישט קיין שום פלעיווער פראופייל, חוץ פון דעם אז ס'איז צולאזט זיך, ער האט א פלעיווער פראופייל, ס'איז אזוי ווי א עלעקטריק קאר וואס דו האסט צוגעלייגט א פעיק ענדזשין נויז, דיך צו מאכן פילן ווי דו ביסט סאך, אקעי האסטו דאס, נו האמער מאנסטער טשיז, מאנסטער טשיז איז יא אביסל א רייכערע טשיז, ס'האט א פלעיווער פראופייל, מאנסטער טשיז ווען דו עסט מאנסטער טשיז, וויאזוי בין איך עס מסביר? ס'איז דיין פעטער וואס מיינט ער איז פאני, דאס איז וואס ס'איז, סאו עס איז LOL דזשאוק, סאו מאנסטער טשיז איז א גוטע סמודי טשיז, באט ס'האט די סא די LOL פעקטאר אביסל ווייס איך מיין סא אה שוואך אקעי דאס איז זייער סימפל קוקטס אהער לייגטס אריין טאמעיטאס. דאס איז טאמעיטאס ווילסט לייגן אביסל מער לייג אביסל ניין דאס איז נישט געשניטן גוט לייג אביסל מער לייג אזוי אזוי. דא קומט עס מורא'דיג גוט אריין פארוואס ווייל רייט נאו איז דאס פלעין סאיז אביסל צו פלעין ווען מען האט חתונה לייגט מען מעיקאפ אזוי איז עס נעה איים דזשאסט קידינג דאס איז וואס גייט מאכן דעם סענדוויטש עט די ענד אף די דעי, די רגע דו האסט א זילבערנע וויין פלאש קענסטו אין אים אריין לייגן וואס דו ווילסט, סאו זעהסט, לייג דזשענערעסלי, איך האב נישט קיין פראבלעם, דאס איז סיק, איך האב ליב צו לייגן פון דעם א באנטש, פיין, דאס איז רעדי טו גאו, יעצט זיך צו געבן דעם קריעם פעקטער, ענדיג צו מיט מאצערעלע, זיך צו געבן די צעלאסקייט, דעם די דזשעי, מאצערעלע איז א די דזשעי, מוז נישט קענען זינגען, מוז מאכן גראבע ביעטס, און קענען מאכן די זאך צעלאזט, אקעי, און אביסל

איך בין מודי גוט. אום, ס'איז הייס. די פעסט, די פעסטא קומט אריין שיין. ווען איך עס עפעס, יעדע זאך וואס איך עס, איז דא א פאסיג וואס קומט אריין, אזוי ווי נערוויע. פאר סאם ריזען ווען איך עס דאס, קומט אריין כל גיא ינוסי, וכל הר ישופיי לי. און ישעי', קוקטס עס נאך. וואו, דאס איז פלעין צו די זאך.

די אנדערע טשיז וואס כ'האב ארויפגעלייגט די מאנסטער מיט די מיט די אנדערע מיט די מיילד טשעדער איטס פערפעקט ס' קאמפלעמענט זיך איינער דעם אנדערן קוק אן ווי שיין די פעסטא איז די טאמעיטע געט דיר די פילינג ווי די עסט עפעס געזונט אזוי האסטו שוין געווארפן צום יצר הרע אויך אזוי ווי די צדיקים פלעגן ווארפן די רציעות אויפן פלאר קען